endagera ende nere, abandoche bagoteba ng'a Nairobi nere cheaper, abande bagoteba ng'a Gusii nere cheaper but usually tokogora endagera korwa Gusii and then we distribute it eh. So please ninde tayari iga iga ne Mpesa number yane, chaka gotoma chibesa echi iga, abanto mbarenge batomire, ndoche ng'a abanto batano batomire korwa twachagete ecampaign, Enamba y'empesa nigo ere abwo, kari chisiringi ikomi. Ntobwate risase ritaete goto- gotasupport, ribwate a thousand dollars. Igo mbosa ko- tosa gochanga a thousand dollars, nere atome achie a thousand, erabe buya sana. So, please um, chaka gotoma chibesa echio, and ten ten shillings, na motaru chibesa chinyinge baria more Kenya. Noru nonya nsiringi isano, empesa ngwanchete chisiringi isano, abanto baria more USA.

I am still going back to the parents buna narigereiri ndoche nonye na amasasi na amachuma amenyete iga iga America, I'm challenging the parents, I'm challenging abaibori baria omanyete ng'a abana nabao. Intwe bwe intwe tweka as people, intwe tweka as amasase, intwe tweka as amachuma, there is a big big big problem we have.

We are not building relationship with abang'ina koro ogwenerete gokwana na abana. Bono okonyora omosubati iga aetanete na ng'ina biara iga, omosubati aetanete na omosacha oye, iga aetanete na abana bamwabo, onde taiyo ogokwanera abana iga iga ah iroka mono iga iga America, lakini ndoche buna naro ochie onchware agoteba, na Kenya nabo eproblem ere. amasase we have taken so much time ko kwe- kwe- kwe- kwe- kwe- kwesomia kogenda chisukuru mbuya tosomete twairire chinsa chinyinge kweros kobika makeup mbuya tokorerekana twairire chinsa chinyinge ko- kogora chinyomba chingiya twaagachire abaibori kenya twakorire ebinto ebinge sana but you know what egento kiogokumi pi egento nkumeti infact nkumeti sana

Lakini naki omosubati okonyora omwana otari naacha nomwana nonye nasinigwe? Tori naacha nonye nogoikaransa iga oikaranse nomwana okonye omwana nonye homework. Tori naacha iga oikaranse oire omwana nonye out araragera. I mean like abasubati bare iga America bare disinterested nabana babo completely, zero interest. kogecha bache social media babeke chibicha babeke chifilter chi weekend banywe amarwa yaani bare disinterested and guess what tari intwe tokoba judge tocha koba chi judge tari intwe tokoba togocha tobachencheria obogima ekero ogocha konyora omwana oo ogocha goonchoreria onyore omwana oo oikire emiaka eria. gwaikire bono, omwana ogo agokora ebinto ebio, erio ogocha konyora bono chinguru chiakoereire, eh, nonye na abasacha abwo okorigia isiko eh, gwakeire, nonye na omotayari obo ogokora gwakeire. Imagine buna amasese nare iga iga bono iga, ako- abwate chi affair, extra marital affairs, omosubati okorumwa agho, kwagenda gwachi koumera omosacha onde isiko, kobwate omosacha oo nyomba, kobwatekana omosacha oria obwate isiko, agokogorera ebinto. Kobwatekana omosacha oria obwate isiko agokoa chibesa gose gwakora ki? As we talk right now, abanto baria ba- bamenyete iga iga America, this has been happening ndatebe ang'e emiaka etano bono iga, because abanto bare married iga iga America, mbari koenda Kenya together, okonyora omosubati akoenda on her own, kwanyora omosacha akoenda on his own. Banto bange mbari koenda Kenya. Bono inche, Onye nao tomenyete egaiga na Peter ekenyoro, nachaka koiba Peter, Peter ochaka kong'iba. Twamanya korwa ororo twabanga korwa America, twaruga iga twagenda Kenya. Kero twayi- twaikire Kenya bono na airport, nonye ne chindege tokogora chiticket, amatuko abwataine. Togoika aria twakwania abaibori bwango bwango, twakwania abairi bwango bwango, abaaaria Mombasa. Amasase aremete ab- omokungu obwate abana, omokungu oiborete abana baye anchete abana baye, kwarina endege korwa iga na omosacha obande, kwaenda mpaka Kenya. Ogoika Kenya, kwaenda mpaka Mombasa, kwegokia na omosacha obande, igo okagete ng'a ng'a Nyasaye takoroche. In fact this is a crisis. Amasase mwamentire obokayayu sana sana nande muri gotaka motebigwe muna nino mobwate amagoso. Basacha mbari gotebigwe ng'a nabo ba- nabo- mbari taiti batebigwe ng'a mbabwate amagoso. When it's all said and done, mbore abana nabao, abana nabo omosacha oyo. Teen pregnancy nonye iga iga america egenderete kogenderera because some of us women intwe abanyene ntwesigeti na ere ore ere ere topic eye ya my dress my choice chi activist chigoteba ng'a omosubati natara bosa tiga atare nono ng'a tiga tobundise abamura mbagosa kobakuna totarabundisa abamura aba mbakuna abasubati aba omwana oyo arabe raped aye omonyene obe raped. Eh, otaraika gosibwa obo- abamura abo ocha kobarusia amaruma abande madawa ya kulevya ba- bakonywa, omanye gocha korora robe otebie abanto ng'a ng'a yaya bono twabudisire abamura. Otaraika ase okobudisa abamura, omwana noyo oo, omwana tari omonto onde bwensi, amachuma Toche on your side. Amachuma amange amarwa, amarwa abairire pi. Bono okonyora ore richuma rire so frustrated, otindete throughout. Ama, abana bari bare in the villages, batindete throughout. Okonyora ng'a iso, tata omino iga atindete, aye otindete, omochokoro atindete. Three generations chitindete all the time. Amachuma oroche oratinda all the time. Mora bono kwaire risase ribaga,

igoro y'abana aba baito. Onde taiyo okumeti kende gionsi koremerera intwe tware chifamiri. Onde taiyo otagete kende gionsi atware amasikani. Naende bono abanto bande bakagete ng'a chibesa ekero omosubati anyorire chibesa, ekero omosacha abwate chibesa, mwakaga ng'a kore financially stable, bono you don't need morals.

Toma ngwo chibesa tokonye abana aba chintakana. Buna inche nete gokwana tindari rondi kagotuma chisiringi ikomi. Toma chisiringi ikomi chia abana please. Enamba noyo erabwo mpesa number. Toma chibesa nario torae abana aba chintakana Christmas. Naende

They are doing it. They are doing it, and you know what? It is pathetic. And it is even the abantu omanyete buya pi. Abantu omanyete abantu osigete. It is pathetic. Tuma chimessage chia bana 717 583 3030 tochake kobanga munang'aki toko abana amandasi. And then that brings me to, to these children that we are talking about. Ase ndwete, igo ndwete ase akorokwa ah, gesima. Gesima nere ebwate ase chi e- e- ekwerende eri etown eri eri ebwate chintakana chinyinge. I'm told my home nogo chintakana chiri chinyinge. Let's talk about chintakana eches for one minute. Abairi aba bane, gose abairi bao omanyete, Abana bande iga aria bare mbare chintakana, kobwatekana ng'a abaibori bare gokora emeremo, bakanyora ecar accident, bagakwa. Gose ng'a baka bakarwara oborwaire natural cause, bagakwa. Abanto abange bakwete. Batigete chintakana abanye nabanto abange barosetwe bad choices omonto oanchete konywa amarwa omonto anywete amarwa mpaka agakupia i have cousins banywete amarwa bachiete esukuru bagasomiwa buya tari ng'a bagasomiwa abaibori bakabasomia chianti ne chianko chigasomia abana aba kera abana aba ba successful bakonyiwa ne ekenyoro bakarikwa emeremo ribaga bakoirana back bache ko give back to their community bagachaka konywa amarwa. Omanye ng'a bono my aunties moyo bare nabo babwate abana bare chintakana. Abana aba babwate chintakana is a product ya abasacha aba gose abakungu aba banyorete emeremo bakarikwa. Naende tari ng'a ng'ina na ise babasometi, ebasomiri na abanto bande. Bairana bachaka gokora obokayayu abande bagakuna amarwaire abande bagakuna na amarwa. chintaka nachire gesimani chinyinge sana naende abanto barimo who come from that area it is not a secret naende ntokonya gokwana ng'a sex is a secret sex teri a secret rigereria abanto baria bakwete aria seino ekenyoro ekenyoro batigete batigerete abang'ina kore abana inki inki barenge gokora they were professionals Abande they had very good jobs, abande they are highly educated, lakini ase engencho y'amaru na sex, ebinto ebikaya abio bakorete bikababeka embera ime. Ekero okoenda embera ime gwatiga abana batano, kwaenda embera ime gwatiga abana ikomi, kwaenda embera ime omo omo my cousin oyomo Ryan Amonfon, My cousin oyomo akwete agatiga abakungu bane na abana. Abakungu ao ao abwate oyonde Mombasa, abwate oyonde gose Nakuru, abwate oyonde gose ng'ai. Bono ekero banyora oborwaire bonsi pi bagakwa, bonsi pi, bonsi pi bagakwa the women plus ere omonyene. Abana aba bonsi pi atigete gose 12, Agatigera ng'ina, ng'ina omong'ina omogotu. Naki omong'ina oyo omogotu akorenda abana abo. Ask yourself, Oicho is saying is pathetic from church to work places and schools. What a moral decay. It is so bad. In fact, egento gekongokumia bo- mono mono Ng'a nabanto baria imanyete inche Penny, abanto omanyete ko interact nabarabwo, babegete number one ase elist yabo number one ase egento kiabegete ang'e ni is sex, good sex. How they get it it's not their problem, bamenya korwa ororo babe good sex yacha number one, number two namarwa, ng'aki rende ogokora egento otaranywa amarwa.

Amarwa bono ekero banyorete emeremo buna omonto orikire abwate emeremo agoakanwa any month omonto ore korosia nonye forty, fifty thousand shillings eh, omosara. Oimokie omosara oria bwonsi pi otiga oplanti omokungu Kericho, oplanti omokungu onde Mombasa, oplanti omokungu onde gose gose nki Kitale eh. Abakungu aba bonsi bono naende buna bare abake na abakayayu, bakungu aba mbari buna baria ba kare b'abamama baare gotigwa bang'anya baganya abagaka babo. Buna ogotigwa omo- omokungu Mombasa, buna omosacha onde agosoa ime, buna ogotigwa omokungu Kisumu, buna omosacha onde agosoa ime. Bono aye tori komanya agokaete ng'a na abakungu bao onyuomete with your 40,000 shillings okonyuoma omotienyi, Ani mwaeranire omorwaire naende mbari gokwa ng'a Ndori nochiri kobaeresa banto mbari koigwa. Ndori nobatebirie ng'a tiga gotebiwa ng'a nobwate HIV and AIDS gwakwa gwakwa gwakwa pi bono igo. Obatebirie ng'a you can live with this disease. Abanto aba bande bagokwa after bakonyo bakoigwa eresults ng'a bono igo ore positive, omoyo obo oku baku bakubaera bateba ng'a nabo nakure. Risease ase ri Doreen.

Kwamanya konyora ng'a bono omonto nere okonywa amaru kabisa, nere okonywa onywe omosaara bwonsi nonye ne school fees tabwati, eh, eh nanyorire chisiringi ikomi iga mbuya mono, intomere chisiringi ikomi kore anche chia abana eh? Eh? Oh, somebody is at the door? Mm? yaani ng'a intwe adults tobwate chitabi chimbe chimbe Ah, tomanye gocha ase abanto aba bakweroka ng'a nabwo abasani abanto aba bakweroka abasani ng'a okonyora omosani abwate abasubati bane batano omosani taraoni nonya na esidi nonya na eyemo bono abasubati bagochi korora ng'a nyarebe erieta riaye riasokire gaiga kera omosubati nonya tagete aminyoke aroro gose nanyore kende. Abasani aba the- some of them they are struggling. Mbabwati nonya ne chibesa bagoakana chi- amadeni abo ase bamenyete. Abande mbabwati nonya ne endagera. Mh? Chitabi chiaito chi- chi intwe tweka abanyene chiabeire so bad. Okonyora omonto omonto omanyete buya pi ogogotebia ng'a nere okorara ekanisa yabo. Omonto obwate afea, omonto obwate abwate afea lakini nere oko nere oko oko okoria em okoa abanto emesa ekanisa, morally. Naki okoa abanto emesa ekanisa, ekero chitabi chiaye chire buna igo mh, naende minto tora tora destroy the next generation, ing'o togocha koegete. Nigo togocha koea egeteke ekere gocha goika ng'ereria egeteke. Toratiringe abana aba, nigo togocha koereria egete. Naende amachuma, torakwanere igoro ya teen pregnancy. Amachuma inwe mori tayari goikaransa na abana baino, abana abaiseke babeire thirteen, twelve thirteen, mokwane igoro ya ya sex. Nigo omotagete abakwanere amang'ana yaba ye chisex because abange baino ninu mokoenda na abana aba ba 13, 14. Abange baino ninu mokoenda na na aba baka mo mo komo friend yao moka o abasani. Yaani amachuma amange Because abwate econscience, yaani Nyasaye omaete nabanchete, mobwate econscience. Because moro mobwate obokayayu, motageti koira etopic eye mogambie abana, because imosogete. Onye komaete ng'a aye tibwechogeti, okorora ng'a gaki efaida teiyo onya gokwana amang'ana aya, enche omonyene inche ti- tinyebwateti buya. You understand? Bono mo- mo you are shying away from the topic, when you know, ninwe mogokora ebinto ebi. Ninwe mogokora ebinto ebi, ninwe mogokora obokayayu, ninwe mogotumia abana abasinini, ninwe mogotumia aane ekanisa, mwangire goikaransa nabana baino mobatebe buna, gokora obotomani otaranyuomwa, gotumia onye gotaete gokora obotomani, tumia econdomu, ebinto ebi bibaberete emeremo emekong'u because ekero mwatindire because amarwa naro abachandire, ekero mwatindire. Mori konyara gwe control bono ng'ai okorusa erio chinguru ochie kogamberia omwana omoiseke oo omokani ng'a obotaya aye nobobe aye omonyene ogendete gotaya aye. Amachuma mwatonyarire abande bono mokoruga iga America mwachia korigia abasubati abana abasininia barabe ekegori kia abana baino nabo mokoenda mwachia korigia Kenya. Ng'aki oroche orache iga iga America okwane omwana oyo omoiseke Omokani ng'obotayayi nobobe, onye aye omonyene ise omwana naye okoenda gwachia koenda nebimwana ebisinini, hm? Onye aye ise omwana naye okonywa amaru kwaba nenisi yao, onye aye ise omwana naye okoenda gwachia koba nomoamate moka omoamate, eh? Yaani twa twa twaikire ase morals chitaiyo ng'aki togochia koba ekegori kegochia koenda bosio, eh? Abana abato gokina abana bang'encho ki bagocha koigwa, onye intwe abaibori baito batoorogeti chitabia chingiya, onye intwe abaibori baito besigete bagakora ebinto buna bare gokora, onye intwe abaibori baito mbakoreti boka ayaywo obo, intwe togokora. Abanto twakinete nabaibori besigete, abanto twakinete nabaibori babwate amasikani, Onye intwe ntori gokora chitabia echi chingiya, ebori ng'a abana aba tokoorokia chitabia echi totindete kera ensa? Ebori ng'a abana aba tokoorokia ng'a aa ntiakoenda na aa nko? Eh, ebori ekegori eke togokiina ng'a ng'a ma ng'a ta omosacha oyo nagoteebia abana bane ng'a nabwatete mama omino gakoenda na anko anko Nyarebe. Nabwate mama omino gakoenda na nkonyarebe oboka bono ngotiga na tore. Ng'aki amasasi mokoigwa motari gosoka ekero omwana ogo agoteba buna ngotiga ande mama omino because mama omino iga abwate obo ngotaya aye are. Inki gekogera twaikire ase otarochi bosoku nande? Ng'o obatebi ng'a bono ebinto bia changed ng'a those are things of the past. Naende tiga nkwane namasase abwate abana abasinini, because abasacha mbari koigwa buna tokoigwa. Amasase barimo obwate abana abasinini, onye kobwate abana bare eighteen na below, ntegerere, eighteen and below, tiga baria ba- ba- banyorire abana baetaniri eighteen bakare chicollege. Abasubati more iga iga mondigerereti obwate omwana ore 18 and below. Modeling, eki oko model to your children is everything. Eng'encho ogokora ebinto mwao is everything. Eng'encho okwagusa enyomba yao is everything. Eng'encho ogokwanera aba- ise abana bao is everything. amasacha ayio akoria chinesi chiabo, amasacha nabwo abange least del bakoria aba bakoria abana abasinini in fact nkumetie, naende abande bakare goteba ng'a ng'a abakungu bakobarina, abakungu batingete chi jeans bakorara ne chi jeans, amasasi ki gwanchete okarusia inwe, naende kwa understand egento eke kia abasacha. Why can't you onye gwanchire omosacha oo tiga omwalimu omotienyi why can't you try and meet sexual needs chia omosacha oo lakini is not a reason for omosacha achi koba ne niece is not a reason for omosacha achi koba ne jirani is not a reason for omosacha achi koba ne sister yane kare ekegusii mosacha tari koenda ne sister yane abagere bare gokora ebinto ebi bono abagusii bachire. a- bachakire korara nabasubati baminto, kinde moyo omosacha one aro antige egetanda, agende achi korigia esista yane, naende esista yane ase eng'encho nere abwate obosaitani, nere ancha arare nomosacha one. Abwo bono nabo twaikire ase amang'ana yobokaya ayo, toirane amasase aria abwate abana below eighteen, bono iga nabo ogotinda mpaka kwaroka obwate abana abasinyi, bono iga nabo ogotayaya togocha nyomba, kwara kwabera ebirabu, Mbuya. Bono iga nabo ogotara getirianda, kwabeka chimbera isiko, beka chimbera isiko mpaka omoerio, my dress my choice, beka chianga chinyeng'e mpaka o- akorokie amagoro kwa- gwaikaransa amagoro kwaigora amagoro, chibeke chianga echi chinyeng'e bono, okay? Tayaya bogakia, kwanera ise abana buna otagete, kora ebinto ebi bionsi pi otagete gokora bono iga, lakini amatunda ao naochia onyarie ekero.

Eh, barabwo bagoteba ng'a bono ebigori biachenchire, ebinto biria biabomama obochinka boria bwa bomama twabotigire, eh, ebagoteba ng'a engaki yao bono obochi bosio binto ebi ntori gocha ko onde taiyo o onde taiyo ogokea, onye omosacha tari gokooga ase emotige bwango sana, onye omosacha tari gokogorera amauga rigia oyonde, aa egento kia ogokumia ng'a abasubati aba babwate attitude eye mh. Abande mbabwate abana abaiseke, mbakumetie babatebe ng'a tiga kebe eki gekoba kitaumana, kiumane. Gokomenya goika emiaka gete gegokoumana, kwamanya konyora naye bieka ore omosacha oyio ogotigire, kwamanya gochaka goteba ng'a abasacha nababe, kwamanya gochaka goteba ng'a my mother in law nomobe, gwachaka goteba chikamati nomobe, chimbe lakini amasase amange morally you are not right. Naende nabatebi abande bakonya kondigia inbox ng'a ang'onerete amasase, Abana nabao. Inki ekero Nyasae akoete abana? Inki atabekerete abana enda y'omosacha? Naende enaratibu eye ngoteba tari elasima obwatie, aye genderera gotayaya, genderera gokora obokayayu in your neighborhood, genderera komi koria abasacha ba abande, genderera korigia chioga simu, Rigia abasacha baria bagokokwa egento mpaka gwaisaneka, gwatiga abana nyomba omokungu omoronge, kwagenda mpaka enyomba y'omosacha onde kwarusia chianga otigete omosacha oo nyomba, ng'a negento okorigia oisaneke gie chidageka isano, gie chidageka ikomi. Kwamenya koirana buna buna ekemoni okomoaga amago okagete ng'a onde tamanyeti, abande mwabwatirwe obokayayu of the highest degree. Inki ekero Nyasae anchete akabeka omwana ase ng'ina? Inki ekero Nyasae anchete agakorora ng'a omokungu nere okobogoria abana? Inki ekogera amasase akoba amasase? Amasase nayokoreta oborabu mnyomba mwao. Onye konyu gokonyora omosacha omobe omokayayu, omosacha ogogoita, omosacha otari koenda meremo, genda ase etownship mong'anye ng'oora. Tegochaka gocompete nomosacha ng'a gagocheat naye gwacheat. gakoenda korara isiko naye kwarara isiko, ng'a ne chilesoni ogotete kobasomia. Ing'aki ogosomia omonto elesoni otabogoreti omwana. Amasase I am telling you right now, inche nimbwate omoiseke ore nineteen years old, ekero omwana ogo aikire omwana omoiseke agogo challenge gose ogochi korigereria ebinto egete omwana ogo agokora, tari gocha gokora bono buna ogokora gochia aye bono okare kwebisa. Omwana oyo bono agocha koba worse than you, omwana oyo agocha gokora ebinto bi ebinde bire komobeka echela ime, omanye korwa ororo oche kweboria ng'a bwerire iga ore oo. Where you went wrong, it's because we are telling women now, especially abasubati abamore iga iga America, calm down, take care of your children, calm down, take care of your family. Onye kobwate omosacha ore abusive, you need to leave the abusive marriage. But not o- otige omosacha, omosubati agotiga omosacha oyo, o- o divorce, omenya gocha koba na omosacha one. Omosubati otiga omosacha oye ng'a omosacha oye iga are omotayayi, immediately mbari gokora nonya na emetienyi ebere, bachaka korara na abasacha ba abande. This is what women are doing right now here. Ogotuga omosacha iga gwa dibosiri, kwamanya gochia korara nomosacha oo bande omanyete ng'a omosacha oyo noyo obande. Inki rende gwatigera omosacha oo ochia korara nomosacha obande? Eh? Kare ntomere chibesa, chibesa nchirache aye chinde ninganyete please toma chibesa chia abana tokonye chintakana echi, ne chintakana echi chinde, chintakana nchire ororo chire ororo kobwatekana abaibori babo bachiete obotayayi bagaitwa. Omonto nabo agocha goaka ebunduki, otige abana. Omonto nabo agocha kobekera esumu, otige abana. Omonto nabo agotoma omonto akobekere egento okwe, otige abana because ya obokayayu. Young pipo, ninwe etarget audience yane all the time, onye koro a young person otagete gochaka obogima bwao fresh, ntagete mbatebi buna it is possible. it is possible ochake obogima bwao fresh you can always sit down bono iga December tore nachira every day nkonya koba igoro nabatebitie ng'a rigia omonto ogogotongia etae tiga korigia omonto ogokorangeria ng'a inche tochi konywa amarwa tiga korigia omonto ogokoigereria ochi gokobeka asa okoa amarwa ama agogosaria ebiimo rigia omonto ogogotebia ng'a inche togore engoko eyemo. inchuo tooni avakado, inchuo tochake gokora ebiasara, rigia abanto young people ang'e bane iga babwate discipline 2021 bekana amo mh, young girls ri- irigania abaiseke bane, omanyete gose korigeria aba moriganie abaiseke bane, this is an example I'm using, moriganie abaiseke bane, mondangerie monto ipeni twabere abaiseke bane iga iga four girls, To confirm ng'a eye more four girls. Monto ina Penny, twanyorire eduka iga iga keroka, gose in fact nto tari lasima to to toigore eduka keroka. No, twanyorire eduka iga iga gechauri, gose twanchire tosonere iga ase gete, Penny gakirigia enchera otogorera echararani. Inche bono nchake korigia abasani baria bane mbwate, mbarangerie buna ng'a ki, nimbwate abana abaiseke bane, eh, batatageti gochi gokora obotayayi, batageti gos- otatageti gosaba chibus fare mm? abana babane tobae cherarani, abana babane chichererani echi bachake gosuna bakore egento gete, haya tiga chichererani. Abana bande babwatane batebe ng'a oboremo bono iga oboremi mbokare na- naro narokwa. Monte totebani buna ah abana mbare ororo naende amasese nare iga iga amanyete are willing gokonya all the time. Amasase naro ororo achire aane atagete gochaka korema ebitunguo narwo, eh. Tonyorane naende amasase ande atano totebe buna ng'aki, aye penny kare a hundred, na oyonde are a hundred, two hundred, twaba ise kaba four girls bachake korema ebitunguo. Mogende mogondo, motige obogima obo bwa glamour, motige oborimo obo obogima bwa okoriegwa na abasacha koakanwa chibesa na abasacha. Narigereria ediscussion nashare in the video in the page, Ekero bagokwana igoro ya Teen Pregnancy ya Kenya, abasubati abange bakoegwa oborito kobwatikana abasacha bakobaa chibesa koba bribe. Ama sase ora imoka ogende ochake egeticha kiao, ochake kooni sukuma yao, ochake kooni rinagu riao, ochake from something Onye ore omonto ogokobwatesia agotebie ng'a imoka, inchuo iga iga, tokore ki? Tokore iga. Inyore four boys na four girls tochake oboremi narogo. Inyore four boys, four girls tochake gosona eh, tochake gosona chianga. Onyore four boys and four girls mobwatane mochake ko- ko- ko- o- kobeka chingoko chiamagena ye chingoko. Naende ekero mwarosirie amagena aye ye chingoko, tomanye kobaigeria abanto bakobagoria. Ribaga mokonya goetana na isiko aa mogokora ebinto obokayayi bono bigocha kobabeka mokwe motaramenya obogima bwaino. Ninde egroup ye y'amasase igo tore thirty women, let me tell you thirty women ase egroup eye tore, Igo tokoru 7000 shillings kera omotienyi 7000 egroup ere very simple 7000 shillings twaberire ororo korwa 2018 kera oyomo oito akoru 7000 shillings with time twagorire oboremo bono twa kera omonto obageire oboremo ngochaka tore ko- ko- korema egesima we are doing project one of the things that I discovered in that group.

Who is your mate? Kwamanyire omonto oyo kwanyuomete ng'a iga are omworo, na omokori bw'ome, na gokora are emeremo, na anchete koruga, na anchete koagusa, iga are ehoda. Noroche topic chi'egetabu eke? What is the definition of a good marriage? Eright eye yachiete egakora homework, inki a good marriage egwenerete goentail? Kwarorire? Eke negetabu ogosoma. What is a loving eye? Nomaete ng'a norigereria omonto, omosacha oyo, eriso, agechigwe, mpaka agechigwe, tagokwanera, just looking.

mwaborani ng'a gento gete, gento gete, buna intwe tobwate rituko togoikaransa twaborani and we are lucky ntori gokora emeremo ebere, we end up in bed every night, seven days a week, na omogaka ominto, by 9pm all of us are home. 9pm nari togoikaransa twasaba na abana, twaboria abana ng'a kende nkere omotagete goteba yaya. After nine abana bachire, ntobwate one hour na omogaka, between nine and ten torore gose kende nkere ore togo togo tagete go catch on. torore ng'a ngento ki togwente gokora this week yeah we have nine to ten ten iga twararire mm? so what is a good fight sometimes you fight gokonywa mu- nkonyu- nkorwana ore nomosacha oo nkonywama ore nomokungu oo kwamenya korora okwamorama ng'a omoisia oyo kwarama mokaye esagane eke kwarorire bono oroche orarame omonto naende maambia ng'aki mogocha gosanga torochi bono there is a problem egetabu eke it highlights ng'a ekero mokoru mokorwana. Rwana namasikani gose disagree namasikani. Chi in-laws, eyio babwate etopic ya in-laws ng'aki mogo set boundaries, tari richuma rigenya korangeria ng'ina rigenya gosoera mokaye. You understand? Ng'aki ogo deal na in-laws. Career, bono onye omosubati ochire ngo nomo engineer are, Omosubati ne n'edoctor are, omosubati ne nurse are, omosubati ne professional are, omosubati nabwate ebiasara, omosacha naye nobwate ebiasara. Chikaria choice chiaino ng'aki mogochi choose ng'aki mogo balance career na family na abana. Kwarorire? This is the discussion they are having. Bamanye korora obachake gokora ng'aki ng'aki moko manage chibesa chiaino. Ekero mokonyora chibesa, onye gokonyora hundred dollars, nomosacha onyore two hundred, Chibese chiaino nchironde table. These are the things that chiko break marriage because bese chiaino nchiri discussed ng'a ire enga okonyora, ire enga togwakana enyomba, ire enga togokora investments, ire enga tokoruera abana. Abande baino baria more iga iga America, mori gosave chibese chia abana chia ecollege. Ng'aki mobangete mogocha koira abana baino ecollege? Igo motagete abana baino bakore emeremo buna twakorete twage twakora emeremo botuko, twagenda ecollege magega i mambia. Inki ekogera oratoke omwana oo, ache gostruggle buna gwastrugorete gese, ikaransa na omong'ina oo omotebe every pay period, tobeke a hundred dollars away, toirere abana ecommunity college. Ecommunity college nabo okobaa eye associate degree ya two years, emiaka eyio ende nabarabwo obate ng'a nainwe bono ebange because naba America bare. kwarorire that is something that you need to discuss tari ng'a okwenyora bosa iga ng'a abana baikire ecollege ng'a ogosign chiloan mokungu totaeti gosign loan mosacha totaeti gosign loan mwana totaeti gokora emeremo bono mwanyora omwana bwangire ecollege gose omwana tari koenda ecollege kwarorire sexuality mwakwana igoro ya sexuality agree ng'a ng'aki omosubati nare nakwanete nere otebeti omogaka oye sex seven days takonyara six days takonyara akamotebi chora amatuko atato twaumerana nagoisanekia bono omanyete nabo mogwenerete moigwane ng'aki abande mbare ororo bare nokogania okonge kobua abande abande mbare ororo bare nokogania rimo igo ekero kwanyomire omonto tori komanya o- ng'aki sexuality yaye ere mpaka kwamonyomire mwamenyire nario ogocha komanya ng'a yaya oyo atagete everyday yaya oyo atagete once in a while.

Child bearing, mwachakire konyora abana, goika mobe intentional ng'a ng'o ogocha kobera nyomba na abana, teen pregnancy noyo egochire abwo, ng'o ng'o ng'o ogoparent abana, ng'o ogochia koba eprimary care, torochi in our case, inche nachorete koba eprimary care inche nkorende abana, so i- it's not been a problem. Na baba akera are free buna bono covid yachete inche am working out of the house he is working in the house nere ore na abana that is something you have to discuss alafu domestic chores ng'aki ng'okoruga ng'okwabusa eh ng'ogokora gento gete omanyete ebinto mbire nonye na okoruga insa chinde iga okonyora ng'a is a problem okonyora omosubati orugire mpaka orosire so discuss buna ng'aki aye omohusband torugere once a week aye ewife nabo okoruga four days because you need also to prepare fresh meals so noroche gitabu eke it is a very good book geko highlight abanto baria batagete marriage orore mo- osa gosoma egetabu eki nabo okonyora ng'a asitari atebete ng'a genda omosacha onde achie kogoisanekia isiko ase tatebeti ng'a genda mbabwati topic ng'a genda omokungu onde achie kogoisanekia mbatebeti ng'a amasacha karung'umbu

Minto thank you so much tiga ngo ndarora mwatoma chibesa abori ng'aki bono mwa mwaira ng'ora iga chibesa ba minto toma chibese tumera abana chibese eh tumera abana chibese naende join join ewhatsapp group bari mogocha konyara ko gotokonya kogenda on the ground gose onye nkorigia tore chilocation we share the locations where we are going to pass erinde barimore in those locations you can help us distribute the food naende you can also help us nonye nokoa abana a hug nonye nogokwana na abana to encourage these children we want these children to be encouraged by telling them ng'a eye ne group ere ense engima egocha amo yabagorera obosio bwa amandasi abana batware hope abana batware yaani batware ogosemeria ng'a rituko erimo mbarwe obotaka obume mobakwanere igoro ya pregnancy naende to even make it worse.

day naende be ready please join the group so we can decide ng'ai togochia ko ng'ai togochia kokebwatera korwa so that way you are on the ground morore chibesa chiaino buna chigokora emeremo morore buna ng'ai tokoira chibesa chiria abanto bakorwa insa chinde abanto mbaro ororo bare doubting Thomas but we want the regular members to stop by there those homes and go and talk to those children especially the the sex talk Kwanera abana bamura batebi ng'a buna bakorosia abana iga, they are going to be held responsible. Nyasae oyo.